kan chim pah ah a dang kan char pah te lai le cawnnak hi kan tei tuk lo a si ahcun zan hi cawnnak zawn kan peh te ko lai le tlawmpal a thawk ka rong cu zan popo kha cu sermoni kan chim lai i cun Sermon ah hin rianṭuantu ka unau hna, cun Mizoram leng i rianṭuan unau hna pahnih cacawn nithum ni khi an i tinhning bantuk i Bawipa lamhruainak um ahcun an rak phan ve lai. Zalawma le Rama an rak phan ve lai, cacawn nithum ni ah. Le Annih cu zansar man lawng kha kan pek hna lai. Chun cawnpiaknak pek an si lo. Zansar man kha kan pek hna lai. Cun hika rianṭuantu unau pahnih zong an um. Zansar man kha an ser manh cio lai. Cun Khrihfa upa lakah chim kan fialmi hna nan um sual ahcun liklak thawi chim ding kha nan i tim cia lai a ka fial sual ahcun ti kha atu hin nan thinlung ah nan i chiah cia lai khakha ka van in thanh tak duh hna Le atu ka relmi kha Filipian an pahnih chung bia a si. Le sal a lungput sal i a zia kong kha Filipi ah hin a langhter i cucu amah kan Bawipa Khrih kha langhter a si. A lungput le a zia sal lungput le sal i a zia kha a von langhternak ah hin amah kan bawipa Khrih kha a langhter direct bak in a langhter colh ko Khrih kong direct in a chim ko sal dirhmun sal lungput a neihmi sal dirhmun ah a dirmi Pathian sinah tling khitkhet i a neimi pa nih sal lungput le sal dirhmun i tlaih in a dirning le a zia kha Filipi ah hin a vun langhter colhmi cu si. Cun atu i cawnpiaknak vawlawm paruknak kan theih dingmi ah hin kan unau Pau a simi nih hin uh, lungput kong hi A chim ngaingai. Kan lungput ding kong, zumtu nih Bawipa hmaiah lungput kan neih ding kong a lak i a chim ngaingai. Le hi bia hi uh, Setan dohnak he aa pehtlai i cawnpiaknak cu practical in a cuih cung in aho nih dah a neih tam bik lai aho nih dah a let cuih ah a hman bik lai ti kha a si te ko lai i cawnnak na theih hnu ah cun a dang tu hi cu a na lungput le na zia ah khan sal lungput le sal zia na tlaih deuh pok a si ahcun He cawnpiaknak kan theih dingmi hi na caah cu lungput le zia nih cun a tho a pu a pek ngaingai te lai. An bawmhchanh ngai te lai. A kan bawmhchanh ngai te lai. Atu cawnpiaknak kan theih dingmi Bawlam paruknak hi lungput tampi a chim kan unau pa nih lungput ding kong tampi langhter le cucu atu he sermon in kan rak theih chung dingah ka von thawk hmasa duhnak cu si. Sal lungput le a ziak. Sal dirhmun le a ziak. Khakha sermon in ka von com hmasa ka thok duh hmasa nak chan cu si. Ka nu pa urang nih Cherhchan ah tinṭan cherhchan ah a rak lakmi a bia kha sermon ah ka chim ṭhan hnga maw? Hika zongah hin ka ti nain hika cu a dangah kai mer. Le Filipi a ngan pahnih chungah kan Bawipa Khrih a dirhmun kha a vun langhter hmasa hlanah khan zeidah a chim ka ti ahcun ka relmi ah khan pakhat nanmah zawn lawng i ruat loin Midang zawntu kha aa ruat deuh in ti kha a hme palinak ah khan a vun chim colhmi kan hmuh. Mah zawn lawng i ruat loin midang zawntu kha aa ruat in A von langhter colh ko. Sal cu amah zawn ai ruat lo. A bawipa nih A fial chanmi a bawipa duhnak kha zeidah a si? A bawipa nih zeidah a fial ding a si? Ka bawipa lung hi ka tong lai maw tong lo ti kha sal nih cun ralrin tein a um peng. Cucu sal hi a si ah amah zawn kha a ruat beng lomi sal. Ka bawipa duhnak hi ka tlin kho lai maw tlin kho lo? Ka bawipa duh ning in ka kal kho lai maw kal kho lo? A duhnak ka ka kheng lai maw kheng lo ti kha sali a lungput ka si. Sali a zia le a lungput kha. Le Philippi chungah cun von lut ṭhan ta rih u si law kan Bawipa Khrih Nih a ngeihmi lungput ah khan a van kan pialpi ṭhan. Mah zawn lawng i ruat loin midang zawn tu kha ruat in a ti. Cu lungput cu Khrih nih a rak ngeihmi lungput a si i cucu nanmah zongah khan umter ko u a ti. Le Khrihfabu hin unau hna, Cawnpiaknak kumkhat hnu kumkhat kan van theih i kan theih ka ahcun kan theihmi cawnpiaknak kha a tlinh cang komi khi kan lo i a von tlinh hrimhrim ding zong pungsan te khi kan um i caan a vong sau deuh a vong sau deuh hnu ahcun kanmah ke ah kan tlan. Kan lungput a van hleng lo. Kan lungput a dik hem. Zumtelehnak kan von theih ka hoi hna khan ka le pak cang lai. He zumtelehnak ka theih mi he ka van bak cang lai ti phun tein a bang kho ding taktak in kan i ruat i caan a von sau deuh a thla a von rau deuh ah khan cu zei ne kan hmang kho hui lo kan mah ke leng bang ah khan kan tla I a bik cun kan lungput hi a dik kho len. Kan lungput hi hmaan lei a pat kho len lo. Lungput kan ngeihmi kha a hmaan kho len. Le cuticun kanmah kel ah hin kan kir lengmang. Le Biakam hlun ah kan van zoh ta lai. Biakam hlun ah hin Pathian nih sal hi a peknak hna kan hmuh. Amasa bik ah Abraham kha sal a pek. Salpa he salnu he sal tampi a pek. Pathian cuti cun sal a pek. Jakob zong kha sal a pek. David zong kha sal a pek. Sal kha a pek in a rak pek ko hna. Sal a neihter hna. Le Korin cakuat ah khin sal kong kan hmui. Khi lio chan ah khan cun sal kha thazang a thawngmi nih khan an tlaih ko hna i sal kha an zuat hna i Cun cu sal cu a zuar zong an zuar ko hna kha kan hmuh. Vawlei tuanbia kalning zongah khan cuti pungsa cun a kalmi kha le nupi deuh ahcun a hong lang ne seh. Le Baibal chung ta tu hi kan char ko lai i Abraham sal kong kha kan zoh lai. Abraham salpa Pathian nih a pekmi a salpa kha Abraham nih a fapa Isak ca i nupi ṭhit awkah a thahnak hmun i a va kal ah khan Abraham fapa Isak nupi ca ding innlo tang i a va phak hnu ah khan ni zeizat dah kha khual lam khan kal hna an tha zong a ban zeican an rau cu Baibal ca nih cun na langhter lo An rawl zong a ṭam caan ko lai. Le Isak nupi ca ding inn i innchung tang i an van lu ah khan an rak cohlan hna, an rak e khan hna i le a hmasa bik ah inn neitu nih tuahpiak an timhmi hna kha an kutke i ṭawlnak dingah ti an pek hna. An kutke i ṭawlnak dingah ti an pek hna. Mah cun ei awk dingah rawl an pek hna. Rak ei cang u tiah ti a si ahkhan. Abraham salpa nih cun, Ka rian ka chim hlan ah cun ka ei lai lo. Ka rian ka chim hlan ah cun ka ei lai lo. A rian cu a bawipa nih a fialmi rian, a kal hnawhchanmi rian kha. Cu kong cu a va luhnak innchungkhar hna sinah a chim hlan chung paoh kha cu rawl ei awk an hun zongah khan rawl ei aa tim lo. Zeinak in biapi deuh ah a chiahmi cu a bawipa rian tlamtlin hmasa kha si. Abraham salpa nih hin a bawi parian tuan hmasa kha si a bawi parian tlamtlin hmasa kha si chim hmasa kha si a lungput hrimhrim kha Amah lei pakhat hmanh ai ruat lo. A rawlṭam a tihal zong a ruat lo. A thabat zong a ruat lo. A ruang hmasa bikmi cu a bawipa rian tlamtlin kha. A bawipa nih a fial chanmi rian an sinah chim le theihter kha biapimi ka chia le hi ka hin von pial ta ning law Khrihfabu a unau hna kan nih ta kan bawi parian nakin zei hi dah kan biapit ter deuh Sal lungput nengman cu kan nei lo. Kanmah hi kan pipa nih kanmah hi kan ngan tuk deuh atu hi. Abraham salpa nih a lungput hi a bawipa rian ṭuan hmasa kha a bawipa duhnak tlinter hmasa kha amah zawn i ruat hleng loin cu thil tu hei tlinh hmasa kha Abraham salpa i a lungput cu a si. An bawipa nih a fial mi hna cungah khan mi hna pinlei ah khan midang nih ṭihning an neih vemi thil nih an lungput kha a thleng kho lo. An lungput a ṭhial kho lo. A mersan kho lo. Rawl ei tidin hmasa nak nih khan Abraham salpa lungput kha a bawipa rian in a bialter kho lo a mersan kho lo kan nih he kan bawipa rian nak in zei nih hin dah a kan merter tuk ne zei nih hin dah a kan pialter tuk ne zei hin ah ka yu kan sai ne Kan bawi parian i kan i zahpi maw? Kan lungphun hrimhrim hi a hmaan kho rih lo atu hi. Kan lungput hrimhrim hi a dik kho rih lo. Kan bawi parian nakin kanmah zawn i ruah deuh e ngan ter deuh mi he tam tuk kan nei. Abraham salpa kha a rawlṭamnak ni khan A bawipa rian a tlolhter lo. Rawl ei law tiah a hmaika an hutmi nih khan a bawipa rian ṭuan hmasa nak thil kha a don a donter lo. Ai donter lo. Kan i donter tuk. Bawipa min i aa rat i amah he rian ṭuanṭi nak ding zongah hi caan kan pe huam lo. Kanmah caah cun kan celh lo zongah zeipaoh tuah hi kan i zuam atu i unau pawl. kan celh na lo tein kanmah caah cun zeipaoh hi kan i hnek khawh. Bawipa caah cun kan i nek kho deng lo. Cucaah cun kan lungput hi nihin ni caan tiang hi a dik kho leng lo caah hin Sal lungput hi cu kan nei rengreng lo cahin hi te lawng i kan si rih. Keimah telin kan theihmi ne le a rum tuk. Kan theihmi ne le a ngan tuk. Kan theihmi ni le a tak a si ṭung. Sihmanhsehlaw hi te lawng ahhin kan si. Sal lungput cu Sal i a zia cu a dirhmun cu tlaih a tim in kan i tim em lo. Jakob a salle kha Pathian nih na unau hna umnak ram na ram le na miphun sinah khan kir cang. Keimah nih kaan umpi lai. a ti ah khan a ṭi ngaingai Au i sau cung i thil a rak tuah ning a ruah hin a ngak in a ngam lo a ṭi ngaingai sihmanhsehlaw Pathian nih kir law a ti caah khan a kir ve bak cu a hau. Kan umpi lai a ti zong ah khan a ṭi bak ko. Sihmanhsehlaw a kir. A salle kha lamkaltu kha a u i sausen ah khan a thlah hmasa hna. Pathian nih kir law na u na nau na i miphun umnak ram ah cun kir law a ka ti. ti kha a va chimhter hmasa hna. Esau sinah mi a thlah hna. Esau nih cun minung zabi he don a rak i timhnak kong kha Jakob lamkal sinah cun a salle pawl sinah cun a rak chimh hna i cu thawngpang cu an pu Jakob sin i an tlunpi ah khan a thin a phang chinchin i zeitindah Jakob lung hi ka tluanh khawh lai a ti i a saṭil neihmi vialte lak khan kalau cu zat tu cu zat ti bantuk hin a satil a phun tling a ninmi lak khan a ṭhen i a pi a kawng cu zat a fa cu zat ti khan a ṭhen cuticun laksawng tampi he khan a sal le kha ah pakhatnak, pahnihnak ti kha a phoihphoih in hmai bik a chang a chang ti kha a ṭhen dih hna, hmai ah a kalter. A salle hna kha a thlah hmasa hna. Ai tinhnak cu, hi ka laksawng, hi ka u nih a hmuh tikah ka nunnak cu a ka himter lai, a lung ka tlunh lai, ti kha si. Cucu a lungput cu a si. Le kha lio zong ah khan a sal le pawl kha hmaiah cun a chiah. Sal le pawl nih cun an bawipa, an pu Jakob nih a chim ning te cun an tuah. Hmaiah an satil run lakkhan a u ca a ṭhenmi cio khan nan nih nih hi run hi tlai u nan nih nih hi run hi tlai u a ti ning khan a ṭhen tlaih cio le hi zongah hin Jakob an bawipa Jakob nawl in an bawipa nawl ngeihnak in an bawipa nawl pek an bawipa sal a simi cu sal rul hna nih cun an tuah kha Genesis sawm thum le pahnih ah khan kan hmuh kha Pathian nih le sal i a dirhmun kha Biakam thar ah kan pial ṭhan rih lai. Mathai pakul chungah khan ame kul le li ah salo ame cu ka van chim ti lo sau nawn in khan kan van lak ko lai maka chungah kan hmuhmi ah khan Zebed uh, Zebede i An nu, a fale he, pahnih he Bawipa Jesuh sinah an va kal ah khan an nu nih a fale ca a halpiak hngami kha na pennak i na pennak ah ka fale hna hi na or leiah pakhat na ke leiah pakhat ṭhutnak nawl ka pek piak ko hna ti kha Suh a halmi cu si, laksawng ah a halmi cu si. Le Bawipa nih zei kan hal ti hi nan thinlung in nan i thei lo a ti. Ka din dingmi hrai cu nan din khawh lai maw? Ka in dingmi baptisma cu nan in khawh lai maw? a ti hna. Le mah kaa khan an i thawh i annih nih an leh vemi cu, Kan din khawh ko lai. Na in dik na din dingmi hrai cu kan din khawh lai. Na in dingmi baptisma zong cu kan in khawh ve ko lai, an ti. A si, ka hrai cu nan din khawh ko lai i ka in dingmi baptisama zong cu nan in khawh ve ko lai. Sihmanhsehlaw kawl lei le ka ke lei i ṭhutnak nawltu hi cu ka Pa nih mi zeimaw caah a timhpiakmi hna an si. Cu ka Pa nih a timhpiakmi hna lawng kha peknak nawl ka nei, a ti. Kan Bawipa nih hin amah nawl in zei thil kan Bawipa amah ke le awh i ṭhutnak nawl zong hi Pa Pathian nih a timhtuahmi a si i amah nih a dawt ngaingaimi a ṭape a hleice a dawt deuhmi hei um hmanh sehlaw amah hi thu seh tiah tinak nawl nei. Zeicah a pa sinah khan sal a si ko? A pa i tining a neihmi pinah khan tining dang a nei lo. Kawng lei le ka ke lei i ṭhutnak nawltu cu ee, mi zei maw caah ka pa nih a timhtuahmi a si? Cu ka pa nih a timhtuahmi hna lawng cu peknak nawl ka nei. Le cu kong cu zultu dang hna nih an von theih tikah khan Zebedi fapa le hna cungah cun an thin a hung an thin a hung kehlei le orhlei i ṭhutnak nawl an hal mi kong von theih ah khan an thin a hung ciammam i An thinhon cu Bawipa nih hmuh hna a au hna i nannih nih hi vawlei ah hin nan theih tawn bangin a ti. Bawi hna nih khan an ukmi hna cu a lalin an lal hnawh hna i Hruaitu hna nih khan an hruaihmi hna cu a uk in an uk hna. Sihmanhsehlaw nannih cu chiti cun nan si awk a si lo, a ti. Nan lakah mi ngan si a duhmi cu nan sinum a si awk a si. Pakhatnak si a duhmi cu nan sal a si awk a si. A ti ko hna. Kha kan lungput ah hin Pennak ah a nganmi si cu kan duh cio lai tu he. Pennak ah pakhatnak dirhmun ah dir cu kan duh cio bak ko lai. Sihmanhsehlaw Cu kan duh ngaingaimi va sinak ding ahcun a lam lo in kal kan i tim hoi. Si khawhnak ding Bawipa nih lam a kan hmuhsakmi kha hlawt riangmang in lam lo in si kan vai tim hoi tu hi. Bawipa nih nan lakah mi ngan si a duhmi nih cun nan sin um a si awk a si, a ti ai. Pakhatnak si a duhmi nih cun nan sal a si awk a si. Sal sinum sinum boa le sinum dirmun le sal dirmun si cu atu he tlaih kan i tim leng lo a tim tu in kan duh lo Don khamtu i donhtertu kan nei dih. Pakhatnak si dingah alam kan Bawipa nih a kan chimmi cu ngan sal a si awk a si ti Jesuh cu Bawipa si. Pakhatnak si na duh ahcun atu i a caan lio ah hin sal na si hmasa hau lai. Bawipa pennak ah mingan si nai tinh i Na duh ahcun atu ah hin sinum na si ka si a hau lai. Atu hi ngan i cuh ca na si lo. Atu hi pakhatnak si i cuh ca na si lo. Atu hi pakhatnak si dirbunh i dir cianak ding a ca na si rih lo. Pakhatnak si khawhnak dingah Bawipa nih caan a kan serpiak lio caan cu atu kan caan ah hin sal dirhmun tlanh lio caan a si. Sal lungput tlanh lio caan a si. Mi ngan hei si te dingah Bawipa nih a kan duhpiakmi cu atu he sinum dirhmun tlaih lio caan a si. Cu tlaih cu kan i har bak ko. Keimah thawk in unau vialte nih kan i harh bak ko. Atu tu hin ngan kan i cu i atu tu hin maw pakhatnak si kan i cu i sal si cu i cuh hleng lo sinum si cu i cuh hleng lo a nganmi si le pakhatnak si tu cu atu te hin kan I cuh ding kan thei lo tu hi kan i cuh lo ding tu kan i cuh. Kan lungput a fan kho. Kan lungput a dik kho. Khrihfa upa nih Ah rian an von in fial hna i an rian fialmi kha a har nawn deuh ding maw a si maw a si lo ah nangmah lei ah thil pakhat khat ti ding na neih ruang ah maw a si maw Na mithmai chia ruh. Asiloah na duh lo ning zong in bia an von chim ah maw na hmai thisen kha la chuak ko. Kan duh lo lo ning deuh i Unau sinin biachim holhrelnak kan theih ah maw kan hnar bantian kan i kumter in maw kan hnar kan i tum kan hmur bantian kan i tum kan hmur kan i bo kan i bo i bai zoh awk ngam lo tiang kan Keimah lawng a ka fial deuh i tim. Ke sal le sinum nih an tlaihmi rian tlaih kha mingan sinak caah pakhatnak sinak caah atu hi caan kan hman dingah Kan Bawipa nih a khunzi a kan pek lio caan te a si nain culei cu a tlaih kan tim lo i kanmah zawn kan i ruahnak tu hi tam deuhpi mah zawn lawng kha i ruat loin midang zawn tu kha pakhat le pakhat i ruat ko u. Khrih nih cu lungput cu a rak ngeih bantukin nanmah hin cu lungput cu umter ko u. A timi he cun kan i thlau ngai. Kan i pialkan taktak. Aming deuh phunpha in ah nawlngeihnak pekmi Khrihfa upa nih maw rian ṭuantu nih hin maw tam deuh nawn pi von in ti hna u sih law A vei a tam khat cu in khawh, tuar khawh lo ding phun khi a si. Sali a lungput cu a bawipa nih a fialmi kha a bawipa nih tuah awkah a timi kha amah zawn i ruat loin hei ṭuan bak kan he Filipi chungah han van kal ta ni si lo Filipi chungah khan anih cu Pathian sinak kha tling tein an ei ko ngai Pathian tluk si kha cu kal awk thil ah ruat loin amah sunparnak tu kha hlawt in Sal sinak kha i tlaih in midung bantukin hrinnak kha a ing. Kan Bawipa le cun sal sinak lawng hmanh si loin minung bantuk i hrinnak lawng hmanh si loin thihnak tiang lawng hmanh si loin Vailam cung i thihnak tiang khan sal sinak kha aa tlaih i cuticun thihnak kha a tuar. Cucaah cun Pathian nih kan Bawipa cu sangpi ah a hlorh i min vialte lakah min lianngan bik kha a pe ka ti. Jesuh cu Bawipa a si. Amen. Min vialte lakin min lianngan bik pek a sinak cu a cung i a dirhmun a von chimmi hna vialte ruangah khan a si. Atu hin da ko min lianngan pek, dirhmun lianngan pek kan duh cu. Atu hin dirhmun lianngan pek kan duh i atu hin maw culei pangah cun kanmah tein dir kan i tim cu atu hin min lian ngan pek awk a ṭha rih lo atu hin mi ngan sinak reng pek awk a ṭha rih lo atu ah hin pakhatnak sinak reng pek awk a ṭha rih lo pek awk kan i tlak le tlak lo Sinum le sal i a zia kha kan tlaih le tlaih lomi a neih te lai. kan tlaih deuh pok sinum le sal lungput sal zia kha kan tlaih a tam deuh po le kan dam chung kan tlaih po le kha mengan pakhatnak sinah lei kha kan hoi deuh deuh lai culei cu kan naih deuh deuh lai tinak a si Okay. Kan lungput hi kanmah den kan i chek cio lai. Unau sinah hin zei lungput dah kan ei? Ka tonlennak ka umkalnak kip ah hin zei lungput dah kan ei? Na duh lo zong an bia na von theih deuh poh le unau zong na ruat ti, unau le nau lo zong na tuak ti. A poi tak. Luangan lei sari ah khat. Sal cu lei thuan nakin maw, satil caw khal nakin maw, ina arak tluna khan ati. Ralo cabuai ah hin rak thu tuah, dinglawi tuah tiah nan ti lai maw ati. Til ah a ti kha ke yok kha ka timtuah piak law na tai kha i som law rawl kei lio ah hin ka bul tawl law cuticun kei dih hnu ah na ei te lai nan ti hnga a si lo mei Leithuannak in ba lengmang na rak tlum. Cawkharnak in ba lengmang na rak tlun ah khan ralaw cabuai ah thu law ding lo ei tuah nan ti lai lo ti ngai thaw lai na ti ding mi cu kei ok rawl kha tim tua law na ta i som la rawl kei lio ah khan ka bul tawl Keimah kei ti hnu ah nei ve te lai nan ti hnga si lo mei? Cu sal nih cun a ti. A bawipa nih a fialmi ning tein a tuah ruangah a tuah ruangah khan a ti. Thangṭhat awk cu a hmuh awk a si. Thangṭhatnak cu a hmuh awk a si hnga maw? Si hnga. Nannih zong a ti. Cu bantuk te cun An cahmi hna bia vialte ningin nan tuah dih hnuah kei cu ka Bawipa sinin thangṭhatnak a hmumi sal ka si ti lo. Sal santlai lo ka tuah awk hnga rian a simi te kha ka tuah a si ko e tiah nan ti lai. Khah! Thil pakhat van tuah deuh le thangṭhat si duh. Thangṭhat lo le thangṭhatnak zong pek awk a ka thei lo ti lo. Ka tuahmi ah hin a lawmh zong an i lawm duh, ei ti ban. Tutu cu zeihmanh ka tuahpiak ti hna lai. Ka Jesuh zong a thei lo ti bantuk. A va mak ve. Lawmhnak biachim zong an thei lo. Mah tluk i an zawnruat in thil ka tuahpiakmi hna Ṭhaṭhat cu kan va duh ve. Cu salpa nih cun a bawipa nih a chim ning tein a tuah ruangah khan thangṭhat awk, thangṭhatnak a hmuh awk a si hnga maw? Si hlah! Cu bantuk te cun Nannih cu an cahmi bia vialte hna ningin nan tuah hnuah khan kei cu sal santlai lo ka si. Ka tuah awk hnga ding riante kha ka ṭuan a si ko e tiah nan ti lai. A ti khah. Okay. Kan lungput hi kanmah tein kan i hmu cio ma tu hi. Unau laki lungput kan neih ning he Bawipa maya kan lungput hi zei a si dah dah tu hi kan um pakhatnak si a duhmi hna mingan si a duhmi hna pennak ai ruahchanmi hna a si ahcun cu kan duhmi le kan i ruahchanmi he cun kan lungput hi zeitluk in dah ai mi Na cucaah atu cawnpiaknak vawlawm paruknak kan theih dingmi ah hin kan lungput nih bia a chim ngaingai i kan lungput nih thil sining thleidang takin a von umter ding kan unaupa nih a langhtermi he pehtlai sali a lungput le a sia in ka von com i tuzan ah hin ka von chimmi cu si kan zumtun in lamkalnak ah kan lungput hi Khrihfabu unau pakhat le pakhat karlak ah kan lungput hi ka unau cungah zei bantuk lungput dah ka ngeih kei hi Keimah zawn lawng aa ruatmi ka si maw? Ko nau zawn ka ruat maw? Nangmah zawn naa ruah tuk ruangah na unau na phun na zaih hna. An sual na hmuh hna. An palnak na theih tuk hna. Nangmah zawn naa ruah tuk rua. Ko nau sinah khan kei cu a hme te ka si. Hi ko nau nak khan kei cu a hme te ka si. Sal men men ka si. Sinum menmen ka si. Ka si ding a si ko. Ti tu kha na neih khawh ahcun, kan neih khawh ahcun, unau karlak thil cu a vai dawh lai dah. Khrihfabu ca a va ṭha lai dah. Cu nih cun thil tampi a ṭha lo dingmi kha a ṭhale a von mer pah. Ti hi tuzan ah ka chim khawh tawk a si lai. Jesuh cu Bawipa a si. Amen. Okay, hna thawh duh.